Ӕвдӕмсӕр Иннӕтӕн тӕрхон ма кӕнут, ӕмӕ тӕрхонгонд нӕ уыдзыстут. Уымӕн ӕмӕ иннӕтӕн цы тӕрхон рахӕссут, ахӕм тӕрхон рахастӕуыдзӕн сымахӕн дӕр, ӕмӕ цы барӕнӕй барут, ахӕмӕй сбарстӕуыдзӕн сымахӕн дӕр. Цы кӕсыс де фсымӕры цӕстдардумӕ? Дӕхи цӕстытӕ къалабӕлас нӕ фиппайыс? Кӕнӕ куыд зӕгъдзынӕ де фсымӕрӕн, ӕримӕ дӕ цӕстӕй дын ӕрдусисон, дӕхи цӕсты къалабӕлас куы ис, уӕд? Цӕстмӕ хъус, дӕхи цӕстӕй уал къалабӕлас сис, стӕй уӕд фендзынӕ де фсымӕры цӕстӕй рду куыд сисын хъӕуы, уый. Куыйтӕн ма дӕттут Хуыцауы цы у, уый, ӕмӕ хуыты размӕ ма аппарут уӕ налхъуыт, цӕмӕй йӕ уыдон сӕ къӕхты бын ма ныссӕндой стӕй ма бавдӕлой ӕмӕ уын уӕхи ма ныкъкъуыхтӕ кӕной. Курут ӕмӕ райсдзыстут, агурут ӕмӕ ссардзыстут, хойут ӕмӕ уын байгом уыдзӕн. Уымӕн ӕмӕ алы курӕг дӕр райсы, агурӕг ссары ӕмӕ хойӕгӕн дуар байгом вӕййы. Йӕ фырт дзы дзул куы кура, уӕд ын дур чи радта, уе хсӕн ахӕм исчи ис? Кӕнӕ дзы кӕсаг куы кура, уӕд ын калм ратдзӕн? Сымах, фыд-зӕрдӕтӕ куыстут ӕмӕ уӕддӕр уӕ зӕнӕгӕн хорзы цӕуын куы зонут, уӕд уӕ уӕларвон Фыд куыннӕ ратдзӕни фарн, чи дзы кура, уыдонӕн. Уӕдӕ адӕммӕ цӕмӕдӕриддӕр ӕнхъӕлмӕ кӕсут, уый сын аразут уӕхӕдӕг дӕр. Ацы ныхӕсты ис Моисейы ӕгъдауы ӕмӕ пехуымпарты ахуырады мидис. Бацӕут уынгӕг дуарыл. Сӕфтмӕ цы дуармӕ фӕндаг кӕнынц, уыдон Уӕрӕхымӕ парахат сты мӕ бирӕтӕ цӕуынц уыдоныл. Цардмӕ цы дуармӕ фӕндаг кӕнынц, уыдон та уынгӕгмӕ нарӕг сты, ӕмӕ сӕ чи ссары, уыдон бирӕ не сты. Уӕхи хизут фысцармы уӕм чи ӕрцӕуы, мидӕгӕй та тугдзых бирӕгъ чи у, уыцы мӕнг пехуымпартӕй. Сӕ хъуыддӕгтӕй сӕ базондзыстут. Какон сындзӕй, мыййаг, сӕнӕфсир ӕртонынц, кӕнӕ ичъийӕ легъуи, афтӕ алы хорз бӕласыл дӕр хорз дыргътӕ рзайы, низджын бӕласыл та ӕвзӕр дыргътӕ рзайы. Хорз бӕлас ӕвзӕр дыргътӕ не рхӕсдзӕн, низджын бӕлас та хорз дыргътӕ. Хорз дыргъ цы бӕласыл нӕ зайы, уый акалынц ӕмӕ баппарынц арты. Уӕдӕ мӕнг пехуымпарты сӕ хъуыддӕгтӕй базондзыстут. Мӕнӕн хицау-хицау чи дзуры, Уыдонӕй алчи нӕ бацӕудзӕн уӕларвон паддзахадмӕ, фӕлӕ йӕм мӕ уӕларвон фыды фӕндон ӕххӕстгӕнӕг бацӕудзӕн. Бирӕтӕ мын уыцы бон зӕгъдзысты: «Хицау, хицау, мах дӕ номӕй пехуымпариуӕг нӕ кодтам, дӕ номӕй дӕлимонты нӕ сырдтам, дӕ номӕй бирӕ диссӕгтӕ не вдыстам». Уӕд сын цӕхгӕр зӕгъдзынӕн: «Ӕз уӕ никуы зыдтон, ацӕут мӕ цурӕй тӕригъӕдджынтӕ». Уӕдӕ ма ацы ныхӕстӕм чидӕриддӕр хъусы мӕ цы ӕххӕст кӕны, уый у, йӕ хӕдзар дурыл чи самадта, уыцы зондджын адӕймаджы хуызӕн. Ӕрцыди уарын, раивылдысты цӕугӕдӕттӕ, сыстади дымгӕ мӕ ахӕцыдысты ус хӕдзарыл, фӕлӕ не ркалд, уымӕн ӕмӕ дуры лӕвӕрд уыди. Мӕ ацы ныхӕстӕм чидӕриддӕр хъусы мӕ сӕ не ххӕст кӕны, уый та у, йӕ хӕдзар змисыл чи самадта, уыцы нӕзонд адӕймаджы хуызӕн. Ӕрцыди уарын, раивылдысты цӕугӕдӕттӕ, сыстади дымгӕ ӕмӕ сӕхи ныццавтой уыцы хӕдзарыл. Хӕдзар ӕркалд ӕмӕ ныппырхи бынтондӕр. Йесо йӕ ныхас куы фӕци, уӕд адӕмы дисы бафтыдта йӕ ахуырад. Уымӕн ӕмӕ сын амыдта сӕ динамонджытау нӕ, фӕлӕ барджынӕй.